Сәлам, хәерле көннәр, безнең Boom Battle-ның чираттагы чыгарылышы һәм бүген безнең белән бездә кунакта җырчы Айгөл Бәриева һәм Камал театры артисты Ришат Ахмадуллин. Хәерле көннәр. Хәерле көннәр. Ничек сезнең хәлләрегез? Аллага шөкер. Чакыруыгызга бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә килүегез өчен. Сез белемнәр алырга әзер, башлый алабыз. Без үз белемнәребезне тикшерергә әзер. Әйе, белемнәрегез белән уртаклашырга һәм яңаларны тупларга. Әйе. Э, кагыйдәләрне аңлатып үтәм, сораулар катлаулылыгы ягыннан э, баллары төрлечә булачак. Э, һәм сез дөрес җавапны белмәскә дә мөмкинсез, әмма бу куркыныч түгел. Дөрес җавапны белсәгез, дөрес җавапны әйтәсез, белмисез икән, логик яктан аңлатып, ниндидер башка җавап та була ала. Шулай ук сез ниндидер шаярып, кызыклы әйбер дә әйтергә мөмкинсез. Һәм шулай ук сез сәнгать кешеләре, бәлки җырлап та җибәрәсегез килер. Без барысы да Антон җырлыйбыз, ә? барысы да Кич буе җырлыйбыз икән. һәр сорауга җавап белмәгән саен. Димәк, алайса башлыйбыз. Безнең беренче сорау. Аңа бер балл. Түбәтәй сүзе нинди сүздән килеп чыккан? Түбә. Түбә, иә. Түбә инде, чөнки башка кия торган. Менә менә бит баш түбәсе менә. Әйе. Әйе. Башны саклый торган түбә шикелле башны саклый. Әйе. Түбә. Димәк, сезгә бер балл, сез беренчерәк җавап бирдегез. Бер балл. Рәхмәт. Менә бит, менә бит ничек җиңел генә башланып китте. Аллага шөкер. Борчылган булабыз. Димәк, дәвам итәбез. Безнең

Миджинг бәлки. Ә бәлки минем уйлавымча фейс әйе ни шушы йөзне матурлату, ә брейд бәлки что-то ничек дип әйтим менә массаж дип әйтим тренинг форматында э, шушы йөз өчен үткәрә торган ысуллар дип әйтимме соң инде брейд сүзнең беренче тәрҗемәсе ул бау

фэшн индустриясендә эшләүче кош кешеләр баудан мәсәлән кош кыз хуҗалыгы чәчләргә бау урыйлар шулай ук дреды менә сез дөрес якка киттегез әмма ойгөл апага бу кош һәм бау белән ассоциация өчен бер балл бирәм әйтеп бетерегез менә шул дреды чәч Ну мин уже әйтсәм сез, сез әйттегез инде дөрес җавапны әйе сезгә бер балл кызыклы җавап өчен ага. ә, дөрес җавап ул ә, африка ә, тулымнарын үрә торган дреды үрә торган кеше вот ул брейдер була димәк ә, сезгә ике балл дөрес җавап өчен сезгә бер балл кызыклы җавап өчен все икегә ике дәвам итәбез дәвам итәбез өченче сорау третьяков Үзенең галереясына Репинны бер әйберне эшләгән очракта кертмим дип әйтә. Ягъни кергән вакытта ул аңа шарт куя, менә болай эшләсәң, син кермиячәксең. Ә нинди өлкәдә эшлиячәксең, нинди әйбер мәсәлән? Галереяга, ну менә Репинның үзенең эшчәнлегенә бәйле ул. үзенең әгәр дә син мәсәлән шушы ясаган эшләреңне бирмәсәң мәсәлән я я халык әгәр дә син үзеңнең ясаган эшләреңне бәлки сатуга куясыңдыр бәлки ну репинның эшләре инде галереяда эленеп тора дип уйлыйк бу караучы буларак керә әгәр әгәр дә син шушы әйберләреңне алып китсәң, бирмәсәң, Юк, ул бит уже ленеп тора. Әйе. Бу бик кызыклы җавабы. Әйе. Менә бар беләм автор шундый э, бәлки ул э, музейга килеп. Әгәр дә син туктасаң, наверное. Юк, шул эшеннән туктасаң. Юк. Мысы менә әгәр дә син шул эшне дәвам итүдән туктасаң, бүтән ясамасаң, да, мин сине кертеп тормам ди. Да, да, шул иҗатыңа күбрәк биреп тор картиналар. Шул иҗатыңнан туктасаң. Бу җавап кызык. Әгәр дә син шуны э, эшеңнән тотасаң, мин сине нитәм. Менә минем җавабым шундыйрак. Әгәр дә менә э, шушы рәссам килеп, инде ясалып беткән картинаны э, сынны дип әйтәсем килә инде менә тагын да музейга килеп ясап бетерә башласа әйе дөрес жауап менә шушы әмма миңа сезнең җавабыгыз да ошады шуңа күрә сезгә бер балл бирәм сезгә ике балл дөрес җавап өчен әйе репин үзенә карата бик таләпчән була Һәм шулай төзәтеп йөри торган гадәте була, галереядагы үзенең рәсемнәрен. Мин бу хакта ишеткәнем бар иде. Третьяков аңа шундый таләп куя, он кергән вакытта синең кулында пумала һәм мольберт булырга тиеш түгел дип әйтә. Ә, то есть төзәтергә кушмый. Әйе. Ярамый дип. Әйе. Менә шул. Кызык. 2 балл, 1 балл. Дәвам итәбез. Э, дүртенче сорауга җиткәнбез. Сугыш турындагы фильмнарында десантниклар, десантниклар сикергән вакытта Джеронима дип кычкыралар. Джеронима нәрсә аңлата ул? Кем ул? Белмим, Джеронима. Бәлки ул шушы десант войскаларын төзегән кешедер. Ну, кеше булып чыкты инде бу. Бу, бу точно кеше булып чыкты, әйе, кеше исеме. Значит, бәлки бу кеше иң беренче шул әйберне эшләгән кеше бәлкидер. Шул өлкәдә үзен күрсәткән. Бәлки беренче сикергән кешедер. Әйе. Юк. Юк. Юк. Бәлки юк инде парашютты уйлап тапмаган бит инде ул. Джеронима. Десантный войска. Бәлки бу кеше менә шушы өлкәдә бәлки үлгәндер менә шушы мне кажется ул ниндидер менә подвиг эшләгән шушы өлкәдә ниндидер менә шундый зур ни эшләгән шуның исемен мәңгеләштерү мәңгеләштерүдә герой герой булган шушы герой булган инде ул һәм аны менә бөтен кеше аңа охшап торып менә шул исем белән монда миңа калса катлаулырак һәм кызыл монда монда кот катлаулырак әйе шуңа күрә алар менә сикергән вакытта әйме әйе кычкыралар сикергәчме или сикергәндәме сикергәндә Сикергәндә Сикергәндә шуның исем белән. Бу теге Аллага тапшырып сикеркән инде. Әйе, бәлки шулайдыр. Шуның кебек бит инде, шул как будто Бәлки теге э, какой-то у них ни кебек инде бу? Герой зур. Бу әйе, чынбарлыкта булган кеше. Әйе. Но ул, значит, димәк, ниндидер бик зур э, шундый поступок эшләгән инде героический, что менә алар аны кабатларга телиләр, минемчә шулай. Бәлки. Уйлап карыйк. Сез дөрес әйтәсез инде, әмма э, Менә төгәл ниндидер, әйе. Так. Ярый, анда ни? Подсказкалар ярый дигәннән. Подсказкалар. Ярар. Ул индеец була. Ага. А может быть это ватаку деген әйбер типа шундыйрак э, э, бойма ватаку менә шун шушы исем шуны аңлатадыр бәлки аның исеме. Юк, менә монсын без тикшермәдек, бәлки чынлап та аның исеме шуны аңлата торгандыр. Ура дип ну, мәсәлән кычкыралар бит инде. Аларның үзләренең бер шундый ни бар, э, әйтем. Менә кайчан алар сикерәләр, шуны обязательно әйтергә кирәк. Аллага тапшырып дигән сүз шикелле инде, но аларның үзенчә үз телләрендә. Ләкин монда җавап башка. Ярар, дөрес җавапны әйтәм. Давайте. Э, Джеронима ул индеецларның хәрби идарәчесе була танылган. Ага. Э, һәм аны тота алмыйлар озак вакыт. Һәм ул сикергән вакытта шулай үзенең исемен кычкыра торган була. Болар инде тота алмыйлар, тота тота тотмасыннар дип сикерәләр инде шулаймы? Аларны тотмас. Шулай булып чыга инде. Әйе. Бу сорауга бер кешегә дә бал юк. Шуңа күрә дәвам итәбез. Бишенче сорау. Әгәр дә син Көньяк Кореяда яшисең икән, һәм сиңа әле 16 яшь тулмаган икән, син Кичке уникедән, ягъни төнге уникедән иртәнге алтыга кадәр бер әйберне эшли алмыйсың. Урамга чыгарга? Ярый, урамга чыгарга. Еще тагын бер тапкыр, кичке ничәдән? Төнге уникедән иртәнге алтыга кадәр. Эшли алмыйсың бер әйберне. Ярамый һәм алмыйсың да. Шул әйберне эшләргә ярамый. Бәлки клубларга йөрергә ярамыйдыр. Кибеткә чыгарга ярамый. Ярый. Урамга чыгарга ярамый. Ярый. Без кем? Кычкырышырга ярамый. Миңа калса, э, Музыка ни- тыңларга ярамый. Юк. ниндидер Көчле музыка тыңларга ярамый, биергә ярамый, җырларга ярамый. Менә каты- каты каты нәрсә эшләргә ярамый инде. Бәлки- вообще. Тавыш чыгарга ярамый. 16 яшь тулганчы. Юк. 16 яшь тулганча, е. Әле Ә 16 яшь тулганнан Дискотекага соң йөрергә ярамый. менә юк дип Биюгә әйтә. йөрергә ярамый. Юк дип әйтә. Ночной клубларга мин йөрергә сезгә вариантлар күплеге өчен бер балл бирәм. Юк, ночной- Юк, мин җыр җырларга дигәндә ул миңа былай куйды. Значит, шул системаны дәвам итәбез. Э, Җыр җырларга э, Юк, ярдәм юк, итүгә. минем Юк, һәрбер юк, ни- юк. ялгыш селкеткән нигә лаек Әйе. бар итмәгез. Э, Кореядә гомумән нәрсә эшләргә ярамый?

Һәм закон тарафыннан тыелган дәрес хәзерләү 12 яшьтән кадәр эшләп бетерергә мәсәлән. Кызык. Бәлки ни кеше менә шушындый публичный җирләргә йөрергә ярамый дип ул каядыр чыгуга бәйле түгел ул интернетка бәйле ул интернетка ә интернетта утырырга ярамый Э, төгәлрәк бөтен э, гаджетлар компьютерлар бөтенесе алына все интернетка бәйле әмма төгәл бер ни бар аның тикток сетьларда утырырга ярамый менә шундый сетьларда там инстаграм контакт ниндидер бер конкрет әйбер эшләргә ярамый интернет ярдәмендә язышырга ярамый э, лайклар куярга ярамый постлар куярга ярамый видео төшерергә ярамый ну короче интернетта Танышырга ярамый. Кызга итеп әйтеп куйдыгыз. Бөтен- Ну, теге бар бит инде теге таныша торган сайтлар. Шунда утырга ярамый 12-дән соң. Алда. Йо, миңа ка- калса менә бу Инстаграм челтәре белән бәйледер. Ул социаль челтәрләргә лаек бәйле түгел. Ага. А. Танышу сайтларына да шул исәптән лаек бәйле Интернетта түгел. Ну, гомумән, шулай интернетта утырырга ярамый, значит. Сүндерәләр дә А. 12-дән соң. Юк, э, интернетка түгел, ә менә интернетта без, ну менә аеруча 16 яшькә кадәр балалар нәрсә эшлиләр? Ул алар гына түгел. Уйнарга, уен уйнарга, вот эти Әйе, игрушки. әйе, онлайн уеннар уйнарга Уен онлайн ярамый. уеннарда Тыела. Әйе, тыела. Һәм 16 яшьтән дә алай җиңел түгел әле. 16 яшь тулганнан соң син үзеңнең паспорт э, данныйларың белән керә аласың уеннар уйнарга шәп закон мин дә кертер идем безгә сезгә бу сорауга җавап өчен ике балл һәм бер балл бар иде әле сезнең күп итеп җавап биргәнегез өчен күп вариантларыгыз өчен ә ришатка э, ришатка юк инде ничек инде мен могу поделиться мин сездә күбрәк булса шатланам гына димәк дәвам итәбез Без инде 6 нчы сорауга җиткәнбез. Әгәр дә сез 20 нчы гасыр башында Хьюберг Бут исемле кешенең өенә барсагыз, аның урындыкка кулъяулык куеп, аның авыз аша сулаганын күрә алыр идегез. Ул нәрсә белән шөгыльләнгән ул вакытта?

Нәрсә эшли ул? Парфюмер түгелме? Юк. Ну, бәлки берәр кызыклы юнәлешкә килеп чыгарсыз. Юк, парфюмер түгел. Авыз аша сулыймы? Әйе. Авыз аша сулый бит ул. Ә, ул, наверное, авыз белән хочет ул яулыкны ничектер күтәрергә, сулап, раз ул йомшак күтәрелә бит. Юк, бәлки. Һәм күтәрелә дә. Һәм күтәрелә дә.

Э, һаваны үзенә эчкә тарта димәк әйе ну менә әйтә күтәрмәкче була ә бу ни белән бәйле түгелме фокус белән юк ә, нигә урындык ә, менә ну ярар әйдәгез йомшак э, поверхность дип әйтик инде аңладык без аны инде хәзер уже йомшак икән йомшак ә бәлки бу ниндидер э, әйдәгез урындык түгел ә ковер дип күз алдына китереп карасак ковер ну авыз ачып авыз ачып иснәү һава алу түгел һава алу әйе нәрсә ул яулыкны күтәрмәкче егерменче гасыр башы ул изобретениелар күтәрмәкче була э, йомшак әйбер өстенә кул яулык куя да иснәп карый нәрсә иснәп иснәме я һава ала һава ала ну иснәп э, гафу итегез иснәми һава ала әйе 20-нче гасыр башы. Әйе. Так. Э, бәлки бу э, ну, ул вакытта тиф бәйле э, ни чәчәк аткан, туберкулез. Угу. Шушы Ә бәлки бу вообще сәламәтлек белән бәйле түгел. Бәйле түгелдер бәлки. Ну сәламәтлеккә читләтеп булса да бәйле инде, әмма турыдан туры бәйле түгел ул аңа. Ну, барыбер менә әйтәм бит, шул сулыш органнар белән бәйле инде бу. Чөнки менә моны алыр өчен бит күпме су салырга Ну, кирәк. нәрсәләр була поверхностьта, нәрсәләр бик күп? Тузан. Әйе. Шул тузан. Ә, пылесос? Әйе. Пылесос чыгардымы шуны? Ул белән? пылесос уйлап чыгар. Менә нинди гади җавап. Надо же. Әйе, ул шул, шул рәвешле эксперимент куя. Моңарчы пылесосларны киресенчә көчле һава потогы белән чыгара торган булалар коверлардан. Ә ул уйлый, аны киресенчә тузан һавага чыга дип, шуңа күрә аны суырып карарга кирәк дип уйлый. Шул рәвешле уйлап чыгара пылесос. Сезгә бу җавап өчен 3 балл. Әйдәгез 5 балл. 3 балл. Дәвам итәбез. 7 сорау. Хәзер мин бер әйбер турында әйтәм, ул әйбер үзе турында сөйләсә, менә нәрсәләр әйтер иде. Мине элек чума китерүче дип уйлаганнар. Авыру барлыкка китерүче дип. Рус һәм татар халыкларында минем турында бөтенләй бер генә әкият тә юк. Һәм 1995 елда мин космоста булдым. Минем шәмәхә һәм кызыл төстә туганнарым бар. Әмма без яшел төсне яратмыйбыз. Нәрсә бу? Бактерия. Юк. Так, мине чума дип әйтүчеләр, бактерия Э, түгел. чум, вирус. чума китерүче. Вирус. Чума китерүче. Ну, ба- бәлки бу Космоста була. космоста Э, була. Шәмәхә һәм кызыл төсләре бар. Яшел төсне яратмый. нәрсә булырга мөмкин бу так яш ультрафиолет түгел инде бактерия түгел димәк шәмәхә һәм кызыл кызыл әйе туганнары бар чума дип йөртүче кара кызык чума китерүче чума китерүче әйе ә бу менә шушы авыру белән чума бәйлеме э, шул әйбер нәтиҗәсендә э, нидәме юк абстракт түгел шуның нәтиҗәсендә чума барлыкка килергә дигән шикелле бәлки бу күседер күсе шәмәхә кызыл күселәр юк бу тере җанмы юк бу теге уен шикелле әйе юк уен уйный башладык юк ул тере түгел космоска безнең кемнәр барган соң нәрсәләр нәрсәләр барган безнең космоска яшел кызыл тычканнар төрләре дип әйтик инде бик бик төгәл сүз белән әйтмим инде төрләре хамелеон түгелме юк тере тере түгел бу әйбер без ул әйберне кулланабыз көн саен диярлек да

Кызыл һәм шәмәхә. Баклажан инде. Баклажан. Юк, яшелне яратмый. Яшел, нинди яшелчәгә? Начар булып санала, әгәр дә ул яшел төскә керсә. Юк, яшелләнсә. Бәрәңге? Әйе. Ә, точно. Әйе, бәрәңге. Ә, кызыл бар бит. Кызыл бәрәңге, шәмәхә бәрәңге, космоста да була. Точно. Әйе, бу бәрәңге. Сезгә бу сорауга җавап өчен 3 балл.

Бик кызык мультик ул. Карагыз. Кайтуга э, карармын. Әйдәгез сез аңлатырга. Мин Винни Пухларны беләм, Карлсонны беләм, э, Питачок, э, Чебурашка, Җанны карадыгызмы әле душаны? Карады. Бөтен кеше шуны сөйли соңгы көннәрдә. Шәп. Смурфик нинди була соң ул? Нинди ул? Шундый күк зәңгәр. Шундый. Мине кебекме? Зәңгәр күк төсендә Ничек дип башлык, ак төстәге башлык шул Әйе, әйе, алар зәңгәр төстәге җан ияләре. Әйе, зәңгәр төстәге җан ияләре. Америкада яшәүче гномиклар. Так, Тавык сорау кем белән уртаклык? Авыру белән, оригоз авыруы белән. Һәм смурфик. Әйе. Калса бу шизофрения түгелме? Ишелдердә мультфильмнан төшерәләрме? Шизофрения. Акылдан язу. Сезгә бер балл булачак. Юк, бәлки авыру менә теге ничек дип әйтим мания преследование менә бәлки шушы смурфиклар күренә торгандыр күп ашау ягъни акыл сәламәтлегенә бәйле булып чыга инде бу юк Ну, мин смурфикларны тегесен дә астында белмим, та что решат. Ну, смурф, монда төп әйбер смурфикларның зәңгәр төстә булуы. Әйе, зәңгәр төстә булуы. Ә, зәңгәр төстә булуы. Әйе. Ну тогда дальтониклар белән бәйле түгелме бу? Юк. Нинди авыру тагын? Оригоз дигән авыру. Оригоз. Әйе. Оригоз. Оригоз. Бәлки зәңгәр төстәге әйберләргә аллергия? Бәлки шуның белән бәйле? Юк. Или кызыл төскә аллергия, мәсәлән, ниндидер төскә кешенең аллергия, шуның белән алар, менә мин хәтерләмим, бәлки монда теге аларның э, Яшәү рәвешеннән чыга торган әйбердер ул. Менә мин аларны уже хәтерләмим. Ниндирәк алар икәнен. Менә Ул, ул аларның аларның төсенә генә бәйле. төсенә генә бәйле. Әйе, бары тик Зә- төсенә генә. Зәңгәр су төс. Нинди төс? Монда Әле- бәлки ялгызлык, э, ниндидер Ә бәлки, бәлки, бәлки менә м, көндезге менә утка теге нигә зәңгәр э, һавага чык, чыга торган менә шундый авырулар бар бит которые чыга алмыйлар чыга алмыйлар яктыга чыга алмыйлар в темноте только бәлки шуның белән юк ул э, ул көмешкә бәйле күпмедер менә бу авыруның исеме көмеш сүзеннән килеп чыккан аргентум әйе аргентум аргентум әйе көмеш сүзеннән бәйле Һәм ул авыру нәтиҗәсендә көмеш ничектер шулай тәэсир итә һәм нәрсәдер була. Бу бик зур подсказка булды инде. Бәлки кешедә менә кешенең тәнендә артык шушы аллергия юк, серебро булу сәбәпле, көмеш булу сәбәпле, кешеләр зәңгәрсу төсенә керәләрдер бәлки. Әйе. Әйе. шулаймы э, кешенең төгәлрәк итеп әйткәндә кешенең организмында көмеш артып китә дә һәм ул тән төсе зәңгәр су төскә керә әйе смурфиклар белән уртаклык шунда әллә нәрсә беләсең син ришат Сезгә бу сорауга җавап сиңа врач буласың калган. Ну ярар инде аватар һәм смурфикларга бәлки тагын нинди зәңгәр җан ияләре бар бездә. Э, сезгә бу сорауга җавап өчен 3 балл. Һәм безнең тугызынчы сорау. Барлыгы ун сорау булачак, әмма унынчы сорау җиңүчегә генә бүләк алу өчен генә булачак. Ә, еще бүләк булачак? Әлбәттә. О. Шәмән алдан әйтмәдегез. Сезне җиңдерәбез хәзер. Юк инде. Шоярам бит инде мин. Э, тугызынчы сорау. Бу авыр сораулар инде. Әйе, әйе, э, э, китте бу. Әйе. Ага. Япониядә бу әйбернең иң кыскасы, Гонконгта иң озыны, Тайваньда су астындагысы, ә Норвегиядә сәпиттә йөрүчеләр өчен уйлап табылганы бар. Менә шушы әйбернең. Юл. Юк, әмма юлга бәйле ул, хәрәкәт итүгә бәйле ул. Юл, пешеходлар өчен, кешеләр өчен йөри торган юл. Э, Ну, менә Юк. именно дорожка шул. Юк. Велосипедная дорожка. Ул, ул җәяүлеләргә бәйле инде менә Әйе. Норвегиядә сәпиттә йөрүчеләр өчен дә Әйе, уйлап пешек чыгарганнар. Ә, Өчен. Япониягә бәйле иң кыскасы. Япониядә иң кыскасы ул Гонконг. рекордлар китабына кертелгән, нибары 83 сантиметр. Ну, Озынлыкта. әйтәм бит инде юл, барыбер дорожка. ни- Э, кеше йөри Бу торган. очракта юк. Японияда иң озын иң кыскасы гонконгда иң озыны тайваньда су астында мост түгелме ни Юк, но ул билгеле бер араны үтү өчен. Араны үтү электр ниме, дорожка менә басасың да үзе алып бара. Пешеходный переход, пешеходный. Менә менә Мәскәүдә бар менә. Аның аның сүзе бар. Нәрсә ул? Эскалатор. Эйе. Эйе. Эйе. Су астында да бармы эскалатор? Эйе, ул океанариумда. а синең тирәңдә балыклар йөзеп йөри һәм син эскалаторда барасың булып чыга инде менә шулай сезгә бу сорауга җавап өчен өч балл ялгыш кына әллә кайдан гына килеп чыктык сорау булмады бит ну инде авыр инде ничек инде менә мин белмәдем мәсәлән миңа әнә теге авыр сорау тыелды пылесос белән

Икенче урында Ольга Бариева. Алкышлап Ә, ә, ә, дуслык ярыймы мин балаларны Юк, юк, ярамый бит. Никакой яшьлек җиңәргә тиеш. Никаких. Менә бу тапшыруда безнең сез җиңдегез һәм сезгә бүләк өчен бер соравыбыз бар безнең. Мин риза. Бу Әл- Отарга тиеш супер бүләкне. блиц. Әйе. Әлеге сорауга дөрес җавап бирсәгез, безгә бездән бүләк әмма сез барыбер җиңүче булып каласыз инде. Сорау. Поле чудес. Ага. Әлеге сәнгать эшлеклесе Дөньяда барлык сәнгать эшлеклеләре арасында иң байларының берсе. Аның шәхси фарфор коллекциясе була, аның шәхси утравы була, аның Парижда һәм Нью-Йоркта үзенең квартирасы була. Кем Һәм ул милләте белән татар. Кем ул, әйеме? Кем ул? Миңа исемен атарга кирәк. Әйе, кем ул? Һәм ул поездда туа.

Бу сәнгатькә бәйле. Э, ну, сәнгать Акчуриннар булган, рәссам булган Акчурин. Подожди. Ә без белмидек бу мәгълүматны, әмма юк. Бәйле, бай, татар. Мин сәнгатькә бәйле только ярлы татарларны гына беләм. Фарфор. Фарфор. коллекциясе була үзенең шәхси утравы була э, так иҗатта сәнгатьтә нинди сәнгать бар давай җырчы түгел билгеле бәлки раса архитектор миңа калса ә бәлки артистр Юк, әгәр дә ул фарфор җыйган икән, димәк ул менә скульптураларны бәлки яраткандыр, җыйгандыр. Юк, фарфор рәссам булырга мөмкин. Дизайнер, архитектор инде шул бер. Режиссер. Юк. Артист. М, Модельер. Безнең татарда модельер булганмы? Бәлки. Булгандыр инде ул. Ә, Димәк, модельер. Юк, модельер Ул бит түгел. Париж нәрсәдер Парижда. Ә, Парижда яшәгән. Парижда, Нью-Йоркта аның квартирасы була, әйе. Ул күп илләрдә булган. Ә утравы кайсы илгә бәйле? Белмим менә утравы кайда икән. Ярый, мин э, кызганычка каршы. Э, әйдәк, әйдәк без уйлап карыйк әле барыбер. Ул Ират. Аңладым. Ну, без аңладык. Казанда аңа э, Казанда аңа һәйкәл бар. Бар. Бар. Бәлки ул язучыдыр. Габдулла Тукай түгелме? Юк. Юк. Юк. Күз алдына килде шәхси утравы булган Тукай. Ачу, бәлки без белмәдек кенә аның турында. Күңелдер яңа мәгълүматлар аша Тукай турында. Бар. Кайсы җирдә тора икән? Хәзер урынып әйтсәм. Шарик Сәйдәшев. Аның аның өлкәсенә бәйле урында тора ул. Аның эшчәнлегенә бәйле. Тукта, хәзер давай улыйк. Так, менә безнең Казанда татар үзәктә инде безнең Хади Такташка тора. Шаляпин. Шагыйрь язучы түгел. Салих Сайдаш. Ул ул анда канатлы.

Һәйкәл юк шикелле, анда Подожди, шешәләр. Пушкина, Пушкина. Ул Пушкин ничектер урамында. менә менә шулай тибрәк тора. Рудольф Нуриев! Әйе. Ә ничектер Бүләкне бүләбез. Юк, бүлмәгез зинһар өчен. Бүләк Юк, безнең мин Ришат өчен җавап бирдем, считайте. Бүләкне Ә мин бирегез. Рудольф Нуриевның һәйкәлен Рудольф Нуриев не янда, опера балет театры янында. Аның һәйкәле бар. Шулай шул карады. Давайте. Ну, э, әйе, бүләккә кактус әйе. Ә, все тем более, мин вообще кактусларны яратам. Бүләкне бүләп, бүләбез дигәч куркып китте. Сезгә бүләккә кактус. дөрес жауап бу урында яңгыраган өчен вот үстерәсең моны ул бит без аны матур итеп төреп җибәрәбез сезгә менә бит рәхмәт сезгә рәхмәт давай җырлап та җибәрик инде нәрсә җырлыйбыз нишләде бу йөрәк

Бар дөньяга кинәт нурлар туды, Нишләде бу йөрәк, нәрсә булды? Сез алдан әзерләнеп килдегез бу флешерларга. Без һәр вакыт әзер җырларга. Бу искиткеч булды, рәхмәт. Рәхмәт бик зур килгәнегез өчен.